Wagwan, wagwan people, my name is Javar Wagwan, your musical analyst. In today's video, I'm going to tell you why and how Winky D managed to stay relevant. Besides, kuti havaposte post every day, haumaona chingonzi aposta posta, haumaona chingonzi aburitsa buritsa masongs. But still vangoramba vachingori chibababababababa. Sei zviri kudaro wakumana? Ndonoziva kuti vakawanda they have that kind of a question and to other other musicians vanoimba yes they need to learn from this man just because winge d level raava zvamamanje muzimbabwe is just like uh, level rana wins kid vava waize vanhu vekuti painternet havareply kumabeef havaone vachirowa labalaba dzekuda kutrenda no no no no no no no no but vanoita kuti basa ravo rinotrenda rega hauone wikidi yacho kuburitsa buritsa iwe kuti angoposta randomly just like other artists no he create what we call scarcity just tinoziva tese zvozvo zvokuti price inodzika because eh, waiza supply yawandisa but if you create scarcity ka demand inokwira ndozvingoitwa nechibaba chiri chibaba chikungoziva inonzi anti marketing campaign ndo kana taakuchitaura isusu tinochiziva inonzi anti marketing campaign ndo inoitwa nawingidi haangoposti posti in order to create scarcity for his market that's why you see kuti chibaba chakabva chaloka kuisa privacy pazvinhu zvese it doesn't mean kuti is not a human being he lives like a human being kana ari kumba kwake but he gives you what he wants you to know as an artist because iwo zvaanozoita ari kumba kwake haunei nazvo ka but vamwe venyu manje vanenge vachikobuda padiki padiki kuti anhu ah, azi ndadya sadza nemavheji eh, ndakumbonotenga nyama kubhucha eh, ndasonesa hembe handine ah, chakadai eh, asi atinei nazvo isu mwana wamai zvinhu zvako vamwe vacho takutorwadziwa futi Waiza ini hangu handizorwadziwe but ndoziva kuti vazhinji vacho anoka kutorwadziwa because vakanzwa kuti watenga mota nhasi vamwe havachatokufollowe ona oh, isi tokuudzai chokwadi we always tell you the truth because i stand for the truth i analyze the truth waiza but uh, wingi d wakatarisa ti wingi d from kuna 2004 vamwe vake chocho vanga achimhanya nawo muresi vakadonha vaiza vakawanda vakaridimuka mugemu vamwe vaitokombita naye vanga vatori pamberi pake tisikakangana big up general sniper is one of them waiza vakawanda vanhu who tried to drag him down but he still stood for himself why because ari kuziva his goal he knows what to do and what not to do so im just telling other musicians kuti amwanaka kana muchida kucreata value paartistic renyu iri you have to copy from baba abraham thats why isii kuti baba abraham hawaoni vachikopotsa potsa zvinhu zvisina basa ngoti chii thats why isii kuti iwo ka nyange pakatoita vanhu ane mabeef navo iwo havataure chinhu but they make people fight for him Eh, ndozvinenge nyangwe wizkid kunigeria ku, ku, ku Mm, chibaba chedu chato level iroro rana wizkid rere bozi nyange chikatonominatwa panana shatawale nyange chikatonominatwa panana stone guy from ghana ee eh, chinotonovatorera maawards iwayo hai ini hangu zvelevel rangu ini gafa ini zvamai manje kusouthern africa hakuna anomumisa tichitarisa nyika dzese dzekusouthern africa gafa igafa tisingatarise zvedu kuti haya level rake hayo haato kumberi kumberisa chaiko chaiko kokuti kana hatina watingamukombeya naye izvi ndiani watingamukombeya naye hapana because vamwe vese vareruka vareruka saka haa ndokuti saluti kune ese magafa boys ngatirambe tichisapota baba abrahama nekusingaperi mm. ndakatoona musi unopa vanhu vautanga kuti zibaba iri zibaba iri rakanopedzera kuti okay ndisleyika uko ah, murume muhombe uyu hey, eh, we, we have to, to, to treasure our own vaiza pagonekwa nemumwe tokoti ayewa chibaba chibaba boys ngatisaite jealous kana hatred because hate will kill you definitely it will kill you but you just have to copy uh, from what others do good yes Eh, kana uchidaenda kumberi you have to stay motivated and being inspired by others just because we all learn from others mm -hmm. panapa ndinotaura even mamistakes anoitwa nevanhu ivava pavanogona futi tinotaura hatimire hai zvatimire so thank you for watching guys gafa igafa ndaiti ndikasvika 25 Ndaigaya ndegenda nebetter life. Majagwa padzeni ndega nice. That is my favorite song from Gafa. Mhm. Mm Hayi ndiri muGafa kubva kudhara. So Gafa igafa guys, pamberi neGafa. Mhm. Mm. Our father who art in vigilance. Yeah man. Big up to you anyway who is watching me. Gafa igafa.